Gün aýdyň hormatly watandaşlar we musulman doganlarymyz. Siziň hemmäňizi Ramadan baýramyňyz bilen gutlaýaryn. Janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Geljekde bagtly ýaşaň. Halka we Türkmenistanyň harby gulluk serkerdelerine, döwlet işgärlerine ýüzlenme. Bu gün biz siz bilen hakykat barada gürleşeris. Diýeli, suw hakykatdyr. Çünki ýaşaýyş suwdan dörýär. Her bir ugurda hakykady saýlamany we oňa hormat goýmany biz öwrenmelidiris. Türkmenlik hakykatmy? Diýmek biz birek-birege hormat goýmaly. Kömege ýetişmeli. Şu wagt bizde köp dürli akymly pikirler dowam edýär. Bu dogrumy? Wagt görkezer. Her kim özüni lider görkezmek isleýär. Töweregine adam ýygnap, beýleki birinden üstün çykjak bolýar. Hakykat nämäni görkezýär? Bu gün biziň halkymyz, Watanymyz işsizlikden, ogurlykdan, açlykdan, günäsiz türme tusaglygyndan synyp-synyp iň soňky nokadyna ýetdi. Indiki hakykat halky zulumdan azat etmeli. Bir mysal bilen dowam etsek, Aýdaly, bir çöldäki goýun sürüsini alyp göreliň. Näçe wagt ýagmyr ýaganok, otlar gurap gidip otyr. Guýudaky suw-da çekilip, düýbüne ýetdi. Indi mallar aç-suwsuz. Olary halas etmek gerek. Sürini nirä sürmeli? Nirede suw bar bolsa şol tarapa. Çopana ahyr bir dagyň salgymy göründi. Ol şol tarapa mallary sürüp başlady. Golaý barsa üç sany çeşme akýar. Birinjisi bulanyk. Hatda töwereginde ot hem ösenok. Çopan bu nämäniň alamaty diýip pikirlendi. Bu suw zäherli, mallar içse öler. Indiki çeşmäni çeşmäniň suw-da erbet ysly. Çopanyň säginenini görüp, onuň Alabaý köpekleri sürini çeşmäniň golaýyndan kowup başlady. Aç hem bolsa, aç hem güýçsüz mallar mäleşdiler. Şol wagt tejribeli edermen çopan üçünji çeşmäni görüp, sürini şol ýere alyp bardy. Mallar suwdan doýdy. Ýene görse töwerekde gök otlar bar. Çopan oturyp begenjinden aglady. Şol wagt gök gümmürdäp ýagmyr ýagdy. Bulutlar aýrylyp hakykat, gök älem göründi. Bu meniň oý pikirlerimden dörän rowaýat, adamlar. Emma adamzadyň durmuşy-da buňa meňzeşdir. Eger bir biz özümize hakyky lider saýlamany başarmasak, onda biz suwsuz, iýmitsiz, hapa suwdan içip ýok bolup gideris. Bize halkymyzy, ýurdumyzy diktator zulumyndan azat edip, dogry ýoly görkezip azatlyga, işli hem bolelin bagtly durmuşa getirjek toparlar gerek. Lider dawa-jeňjeller batgasyna batmaly däldir. Ol köp gürläp, laýk alyp prezident bolup bilmez. Her hal öz liderine her halk öz liderine mynasypdyr. Türkmenleriň ykbalynyň çözgüdi başga hili. Bu syýasatdyr. Aýtmaly zatlar hem aýtmasy zatlar bar. Bu geljegimiziň syry. Ony biz aýtsak diýenimiz bolmaz. Dogry bäsdeşlik üstünlige getirer. Äsgermezçilik bäsdeşligi bizi birek-birekden aýrar. Biz Watany, türkmenlik adatamyzy ýitireris. Galan meseläni, meseläniň çözgüdini adamlar men siziň özüňize goýýan. Her bir pozitiw soraga, pikire jogap bermäne men siziň öňüňizde taýýar. Habarlaşyň. Köp dogry pikirleri ýazýanlar bar. Men okaýaryn we Köp sag bolsun aýdýan. Şu gün men siz bilen şu mysalda düşünişmek isledim. Hemmäňize jan saglyk. Ýakyn günlerde siziň bilen siziň habaryňyza garaşýan. Adamlar. Köp sag boluň.